Praise the Lord amen Nyankopɔn ma yɛbɛda Otumfoɔ Nyankopɔn a ɔbɔɔ soro ne asase no ase efisɛ ɔye, n'adɔeɛ wɔ hɔ daa. Yɛbɛda Awura mu Awurade no ase efisɛ ɔye, n'adɔeɛ wɔ daa. Yɛbɛda Ahene mu Hene no ase efisɛ ɔye, n'adɔeɛ wɔ daa. Yɛda Onyankopɔn Twereduampɔn ase ɛna nɔpɛ yi sɛ ɔnam n'adom so na wɔde yɛn nyinaa nkwa akyɛ yɛn nnɛ. Yɛda no ase wɔ ne Dɔba Jesus Christ din mu. Yɛsan de nkyea a ɛyɛ mu ɔden na nhyira wom firi ne Dɔba Jesus Christ a ɔfiri Nasaret hɔ de rema yɛn ahwɛfoɔ ne yɛn atiefoɔ nyinaa sɛ yɛde Yesu Kristo nkyea kyea wɔn nyinaa. Yɛsrɛ Yesu Kristo nso sɛ obiara a ɔhwɛ yɛn no, ɔnhyira no. wɔ ne Dɔba Jesus Christ din mu. Anɔpa yi, sɛdeɛ da biara yɛka no, yɛse Otumfoɔ Nyankopɔn aka no Isaiah nwoma no mu sɛ, yɛmmra ne yɛne no madwimbɔm. Nti anɔpa yi, n'adom ara kwa, yɛn nyinaa ba bɛhyia wɔ n'anim na yɛne no ɛba bɛdwen abom. Nti obi biara wɔtie me na wɔhwɛ me firi akyikyi no bɛnkyɛeɛ. Adɔfo no a da biara mohwɛ yɛn daa no, Mesrɛ sɛ aberɛ a anidasoɔ nkransɛm reba wo nkyen yi a, sɛ wotumi fa no ara de bɔ abrabɔ yie a, daakye bi wobɛnya kuro kronkron no mu yi a yɛbɛtena ase daa yi mu da no mu akɔ no. Bɛ adeɛ biara a woyɛ no, mesrɛ wo, fa w'aso fɛm me na tie, na ɛbɛyɛ nhyira ama wo. The message of hope is coming to you Enti neɛ mesrɛ ne sɛ tie me Baabi biaa wɔ no si wo tiri ase na yɛmfa yɛn ho nhyɛ Otumfoɔ Nyankopɔn nsa ɛwɔ ne Ba ba Jesus Christ din mu Momma yɛmmɔ mpaeɛ Alpha Omega Nyame a woyɛ agyanom Nyankopɔn Abraham Nyankopɔn Isaac Nyankopɔn Jacob nom Nyankopɔn Na woyɛ Israel Nyankopɔn Na woyɛ amanaman nyinaa Nyankopɔn Anɔpɛ yi yɛda wo ase Yɛn adesrɛdeɛ ne yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ berɛ adu sɛ wo ne yɛn bɛdi nkɔmmɔ. Fa wo Honhom Kronkron no bɛto w'akoa Nana Brackmore tɛkyerɛma so na nea wonam w'adom so no anɔpa yi wode bɛma yɛn no fa brɛ yɛn na nsesa yɛn bra. Yei na yɛsrɛ wo anɔpa yi. Yɛda wo ase sɛ Otumfoɔ Nyankopɔn Emmanuel watie yɛn wɔ Dɔba Jesus Christ din mu na yɛbɔ mpaeɛ yi. Amen. Adɔfonom a moretie me, ɛyɛ naawɔtwe no a ɛtwaam no na yɛn team no anaa yɛn sermon title no a yɛgyinaa so na yɛde tutuu yɛn ho yɛn ho fo no, na yɛato no pɔtɔ kasam sɛ Beware of False Prophets. Na yɛnya key text no eh, anaa twerɛsɛm mu abasɛm a yɛgyinaa so no, yɛhuu no wɔ Matthew etiri aduonu nnan yi mu. dubaako ne dumienu no, ɛmaa yɛhuu asɔfoɔ ne adiyifoɔ a seesei wɔdaadaa Nyankopɔn mma. Ɛno na yɛgyinaa so de kasaeɛ, na nnɛ ɛyɛ part two yɛ a yɛtoa so. Nti tie me yie, na menim sɛ ɛbɛwie no wobɛnya biribi afiri mu. Yɛteɛ nyinaa sɛ asɛm a Bible aka bi ɛyɛ nokorɛ, ɛfiri sɛ wɔse atwerɛ nyinaa firi Onyankopɔn home mu, na ɛyɛ ma atɛnyie, atenetene ne trenemu yɛn. Sɛ wotie a, saa deɛ maka yi ɛbɛboa wo. Na ɛtwa sɛ atoro adifoɔ no ba sɛdeɛ ɛbɛhyɛ Onyankopɔn animuonyam. Ɛde meka kyerɛ wo sɛ eh, Matthew 24 11 no ɛde maa yɛn sɛ adiyifoɔ atorofoɔ bebree bɛsɔ no wɔbɛdada nnipa bebree na aba 12 na ɔse ɛnam sɛ mmuiɛ bɛdɔɔso no de nnipa no dodoɔ dada ano bɛgye ɛnnɛ ɔdɔ nni asase so sɛ obi kyi ne nua koraa ne ɔtwitwa no anoa awe ɔkyi ne nua ne ɔku no ɔde no akɔgye sikaduro Na sɛ ɔyɛ no ayakayakadeɛ na sɛ wɔdwa no nnipa nim nso koraa no a, ɔnte. Wei nyinaa ebi sii wɔ, yɛfrɛ no sɛn, Noa pɛn so, ebi sii Sodom ne Gomora, ebi sii ɛɛ Yona berɛ so nyinaa. Nti Nyame bɔɔ nnipa kɔkɔ. Deɛ Nyame ka kyerɛ yɛn nyinaa ne sɛ yɛnyae. Na ɛɛ wohwɛ Old Testament na wohwɛ sɛdeɛ nnɛ asɔfoɔ no. reyɛ no a, wotumi hu sɛ ɛnyɛ Nyankopɔn na wɔde no yɛ adwuma. Sɛ wote w'ani a, open your eyes o, shine your eyes, bue w'ani, ɛfiri sɛ nea ɛkɔ no ɛnkɔ yie. Sɛ wohwɛ eh, tete berɛ mu no a ɛyɛ Old Testament no a, Nyame ne adifoɔ nyinaa nante ne nyinaa no sɛ na n'asɛm na na wɔka. Sɛ wohwɛ Jacob a, ɔmaa no lada, Joseph nso ɔmaa no deɛn? Wɔmaa no atade hyɛ yɛ a ɛyɛ rob, na woma wohuu Moses nso a, wɔmaa no rod ne ekura no, ɛna na ɔde yɛ ne biribiara, na wo ba Joshua nso a wɔmaa no shawl. Enti na Nyame ahyehyɛ biribiara. Wɔmaa Gideon nso sword, ɛna wɔmaa David nso stone sɛ ɔmfa ngum ɛɛ yɛfrɛ no sɛn, Goliath, sɛdeɛ yɛfrɛ no sɛn, mo nyinaa nim no. Na Elijah nso wɔmaa no mantle, na saa mantle no ɛna ɔbɛwuo no akɔ soro no. Wɔde maa ne bɔe no, ɛmaa ne bɔe no yi so yɛ no sɛdeɛ mo nyinaa mo nim no. Ɛna yɛfrɛ no sɛn? Yona nso ɔmaa no word sɛ ɔnkɔ Niniwe na ɔnkɔ kasa na ɔntu wɔn fo, the message of repentance. Saa na ɔmaa Yeremia nom nyinaa bi. Yɛbaa New Testament no, ɔmaa John the Baptist. message of repentance and baptism in water ɛna ɔde maa nti ɔkaa nnipa nyinaa baeɛ wɔn nyinaa ɛsesaeɛ na owieɛ no deɛ ɔbaeɛ no a na ɔyɛ yesu kristo na ɔyɛ nyankopɔn ba ɔfiri soro baeɛ no ɔno nso deɛ yesu nyankopɔn kaa no sɛ ɔde yesu kristo ama john 3:16 sɛdeɛ onyankopɔn dɔɔ wiase no sɛ ɔde ne Ba a ɔwɔ no koro maa no, obiara a ɔbɛgye no adie no, wanyera na wanya daa nkwa, ɛna ɔde maa yɛn. Enti ɔde Yesu Kristo na ɛma, wamma yɛn biribiara, ɛyɛ Word no na ɔde maa yɛn. Enti Yesu Kristo nso kɔ no, ɛna ɔno nso de Word no maa yɛn sɛ, monkɔ na monka asɛm no nkyerɛ abɔdeɛ nyinaa, na Ahennie no, Nyankopɔn Ahennie no a ɛbɛtena ase daa no, monkɔka ho asɛm. Ɛyɛ testimony, ɛno ara na ɔde ama yɛn, wamfa biribiara amma yɛn, ɔde Bible, Twerɛ Kronkron no na ama yɛn. na yɛde rekɔ. Enti deɛ yɛreka nyinaa ne sɛ, wo nua a wotie me, hwɛ no yie. Ɛyɛ asɛm no na yɛde rekɔ, nyɛ biribiara na yɛde rekɔ. Enti woma sɔfoɔ bi daadaa wo na wode wo ho to no so a, ɛnkyɛ wo ho bɛkyere wo, ɛfiri sɛ sɔfoɔ no wobɛkɔ no na yɛfrɛ no sɛn, na wafiri mu na wawu. Yɛn nyinaa yɛbɛwu, yɛnnya nwu yɛn te aseɛ deɛ. Ɛmfa wo ho nto obiara so. Deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ wo nnɛ no no, enti tie no yie. ɛyɛ naadaa ɛna ɔmo yɛ na asɔfoɔ yɛ sɛ yɛyɛ nsɛnkyerɛnne ɛne sei ne sei ne sei ne nyinaa ne nyinaa yɛ naadaa awuraba deɛ ɔde ama yɛn ne sɛ ɔmɛka asɛm ne nkyerɛ ɔne sesa ɛno ano sɛnea ɔka kyerɛ yona ɔkɔ ne ne wei na ɔmo sesa wanyɛ ne hwɛ wosesa mbrɛ wei so a yɛfrɛ ne sɛn ɔnyɛ ɛnaadaa torofoɔ ɛna aba na menkyerɛ ɔ ɛbɛkɔ so ama ɛntwa da kyɛ sɛ yesu aba na kyɛ sɛ wɔne ti nso deɛ a ma menkenkan kenkan asɛm bi wɔ matthew 24 no kan yɛfrɛ no sɛn 22 no eh, 24 verse 22 no ɔtie hɔ se na ɛtwa sɛ na sɛ wɔantwa nna no so a anka ɔrenya honam biara nanso wɔn a wɔyi wɔn no nti ɔbɛtwa nna no so tie no yɛ o bonsam pɛ sɛ ɔfa wɔn nyinaa nso yesu deɛ ɔwɔ tumi ne biribiara yɛ bɔkɔɔ tie 23 no ɔsɛ ɛno na sɛ obi ka sɛ hwɛ Ɛɛm, Kristo no wɔ ha a, anaasɛ wɔ ha a, munnye nni. Na Akristofo atorofoɔ ne adiyifoɔ atorofoɔ bɛsɔre, na wɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne akɛseɛ ne anwanwadeɛ, na sɛ ɛbɛtumi a, anka wɔbɛdaadaa wɔn a wɔayi wɔn no mpo. Hwɛ, maka makyerɛ mo dada. Enti sɛ obi ka kyerɛ mo sɛ, 'Hwɛ, ɔwɔ ɛserɛ so oo, a, monnkɔ, ɔwɔ. mpia mu o, monkɔ, na monnye nni. Na 27 no, ɔse, Na sɛdeɛ anyinam pae firi apueeɛ hyerɛn kɔ atɔeɛ no, saa ara sɛdeɛ saa ara na onipa ba no nso bɛyɛ ara no no. Enti deɛ na Yesu reka kyerɛ nyinaa ne sɛ, Eh, yɛfrɛ no sɛn? Eh, eh, ɔba a ɔbea bɛhu, ɛna wote ade sɛ wonim, ɛna Yesu apia ha, ɛna Yesu ayɛ se, ne nyinaa ehura brada, na wo a wo se woyɛ man of God, you call yourself as a man of God, na wo ɔbaa, yɛfrɛ no sɛn, mo sa wɔn, na mo dware wɔn, na mo yɛ wɔn sei, ah, saa na Yesu ka, na saa na Peter nom ne ɛka nyamsɛm no, ne Paul ne Timothy no mu ne ɛ yɛfrɛ no sɛn Stephen no mu a na wonim preaching sen yɛfrɛ no sɛn Stephen ne Peter ne yɛfrɛ no sɛn Paul a kan mɔ yɛ a monyɛ saa hwɛ ɛ mo a asɔfoɔ no nkumaa no yɛ a mo abɛfrɛ mu na moyɛ saa no yɛserɛw woyɛ sɔfokasi o kuma o adantamu o meserɛw hwɛ bibi yie na fa Yesu ɛnyɛ saa dako bi Nyankopɔn abufuhyew bɛba wo so na wobɛyɛ hyie Enti yɛn nyinaa yɛtu yɛn ho yɛn ho fo sɛ mo a moyɛ saa deɛ no nyinaa monyae na ɛmmoa mo. Mosɛe Nyankopɔn ma. Nyame mma yɛsrɛ mo momma mo ani nte na momma mo ani nna hɔ na monhwɛ mo ho so yie. Deɛ mekyerɛ wo ara ne sɛ kenkan Bible na bɔ mpaeɛ na mfa w'ani nto obi so. Sɔfo no a wobɛkɔ no wobɛkɔ no awu, adurowura no a wobɛkɔ no wobɛkɔ no awu. Mo nyinaa monim wei nyinaa. Yɛsrɛ mo monhu yɛn mmɔbɔ na nteateamu no montie Yesu Kristo. Yesu Kristo reba. Sɛ wopɛ o sɛ wompɛ o, ɔba, mesrɛ wo, boaboa wo ho na twɛn Yesu Kristo. Na nea meka ne sɛ, sɔfo a wɔdaadaa nnipa no, monte wɔn ho mfiri ho. Ɛ, ɔhene Hezekia, tam a odifoɔ no kɔɔ no hɔ no, ɔkaa sɛ, ɔse wobɛwu, Nyame se siesie yɛ wakyi. Wonim, ɔkɔɛ, ɔbɔ mpaeɛ wɔ dɛm. Wokɔ na obi ka kyerɛ wo sɛ sei ne sei ne sei a, bɛbɔ mpaeɛ wɔ Nyankopɔn wɔ wo dɛm wɔ Nyankopɔn wɔ Yesu Kristo de na wɔbɛgye wo so ɔni tumi biara wɔde ma wɔn de ama ne sɛ ɔnkyerɛ wɔ Bible na wɔnsua na ebi yɛ asɔfoɔ no bi yɛ papa ebi nso nyɛ mesrɛ wo ne nyinaa akyi no Nyankopɔn sɛ mmea mfa yɛ ho nto nipa na ɛnaadaa no bɛkɔ so ntwehwɛ wo ho yie na twe wo ho firi ɛnaadaa som ho hwehwɛ asɔre bi a ɛyɛ papa na yɛfrɛ no sɛ fa ho kɔ join ne kɔ na mu nyae asɔ na ɔmo wɔ dan mu a ɔmo ɛtwetwe sika wɔ mu ne ano ɔmo symbols abɔ afefa kawa no ahyehyɛ hyɛ wɔn nsa ne hu yan ɛɛ handkerchief no te sɛ neɛ akɔmfoɔ ɛyɛ akɔmfo nneɛma nko ara na ɔmo yɛ saa nkɔmhyɛ na ɔmo hyɛ no nyinaa yɛ ɔmo ɔmo yɛ fun ti ɛnyɛ nokorɛ ɔmo abɔ ɔmo ti na ɔmo keka bi ma wɔn ne na hɔ me nua dɔfoɔ wɔkyɛ me maame nom papa nom ɛne me nananom nyinaa Yɛn yerenom, yɛn nua mmaa, yɛn mma ɛkɔsi youth no nyinaa no, mepa mo kyɛw, momma mo ani nna hɔ, na ɛberɛ no a aduro no, ɛberɛ no nkɔ yie, sɔ Yesu Kristo mu na fa no nante ansa na aka akyi. Ewuo da hɔ ma yɛn, woanhwe yie na sɛ ewuo kye wo a, wobɛyɛ mmɔbɔ. Deɛ mereka ara ne sɛ yɛda Onyankopɔn Otumfoɔ no ase. Ɛbra so sɛ yɛde yɛn asɛm awie. Nti ɛda Onyankopɔn sɛ ɔnam n'adom so na ɛdɔn mu wama yɛde yɛn asɛm no aba awie. Na moma yɛmmɔ mpaeɛ. Tumfo Nyankopɔn yɛda wase sɛ ɛnɛ nso wo ne abɛkasa na wakyerɛ sɛ yɛntwe yɛn ho mfiri asɔfoɔ mo daadaa nnipa no ho. Nti sɛ yɛbɛtumi akyɛ sɛ ɔboa yɛn ho honam fam. Nti obi biara wɔtie no, ɔtumfo fa wo tumi no wo nkronkron no boa no na ɔnte w'asɛm ase na ɔntwe ho. Wɔmfa no ho nkɔbɔ asɔre a ɛyɛ na ɔnsom no, ɔnyɛ papa na ɔnyɛ nea ɛte. Na sɛ daakye bi wopue a, yɛn nyinaa nya w'anim adom, na wode akɔ so akodi mfe apem, na ade a wobɛtra asase so daa. Yei na yɛsrɛ wo anɔpa yi. Yɛda wo ase. Wɔ Awuraba Jesus Christ din na yɛbɔ mpaeɛ. Amen. Yɛsrɛ wo sɛ, Otumfoɔ Nyankopɔn, wo na woma wo nsa so hyira a obiara ntumi nnome. Firi ɔsoro mu nso no bɛhyira yɛn nyinaa. Amen. Maranatha, Maranatha, Maranatha, Maranatha, Lord come. Maranatha, Maranatha, Maranatha, Awurade bra. Thank you very much God bless you and God bless us all in the name of Jesus Christ of Nazareth Nyankopɔn yɛda wase Nyankopɔn nhyira a ɔnhyira yɛ nyinaa ɛwɔ ne dɔba Jesus Christ din kɔfiri sɛ ɛbɛhyia bi fa ne gyeɛ tra ase na som Yesu kenkan Bible bye bye